Ġesù qalilhom parabbola. Jista' għama imexxi għama ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra? Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu jsir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajn ħuk u ma tarax it-trafu li għandek f'għajnejk int. Kif tista' tgħidlu lil ħuk, Hi, ejja nneħħilek it-tibna li għandek f'għajnejk, meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnejk int? Jgħawwiġ b'ieħor, Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnejk int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Kif jista' wieħed jgħin lil oħrajn jirbħu fuq il-ħtijiet tagħhom filwaqt li huwa stess hu għama bl-istess ħtijietu? Id-dixxiplu hu dak li jisma' l-vuċi tal-Imgħallem u li jirbaħ fuq dnubietu permezz tal-għajnuna indispensabbli tat-Tabib Divin. Jekk għandna nkunu gwida u għalliema għall-oħrajn, għandu jkollna viżjoni ċara ta' fejn aħna stess sejrin. u mappa li turina t-triq u d-direzzjoni. Jekk id-destinazzjoni tagħna hija l-ġenna, allura hemm biss triq waħda u din it-triq hija s-salib ta' Ġesù. Permezz ta' dak li patta għalina Ġesù bis-salib tiegħu, aħna nistgħu nirċievu l-maħfra għal dnubietna mingħandu. permezz tas-saċerdot fil-qrar. Bi qrara tajba, il-midneb isir sħiħ. Id-dlam u l-korruzzjoni jagħtu wisa' għad-dawl u l-verità. Il-mewt hi mirbuħa u l-ħajja imġedda. Fil-Qrar, Ġesù, permezz tas-saċerdot, jeħlisna mill-kundanna u mill-ħtija u jurina t-triq il-perfetta tal-imħabba. Ġesù jgħidilna wkoll biex ma niġġudikawx Alla biss għandu s-setgħa li jiġġudika, u hu dejjem jagħtina ċans li nindmu qabel ma jkollu jiġġudikana fl-aħħar jum. Fir-realtà, il-ġudizzju tagħna tal-oħrajn huwa ħafna drabi żbaljat għaliex ma nistgħux naraw fil-ġewwieni tal-persuna jew m'għandniex il-fatti kollha. Jew għaliex niġu mkaxkra mill-istint u r-reazzjonijiet bla bażi raġonevoli tan-nies? Huwa faċli ssib il-ħtija fl-oħrajn milli fik innifsek. Ġesù ipoġġilna prinċipju qaddis li għandna nfasslu ħajjitna fuqu. li huwa dak li int tagħti lil oħrajn u l-mod kif inti tittratthom jerġa' jirritorna għandek. Bl-istess mod kif tittratta, tiġi ttrattat. U inti, tħares lejn it-tibna fl-oħrajn u tinsa t-travu tiegħek? Itlob lil Alla biex jimla qalbek bl-istess imħabba u ħniena li biha jħobb hu, biex f'imħabbtek għall-oħrajn int tagħti spazju għall-karità u l-mogħdrija lejn il-proxxmu tiegħek kollu. Missier, agħtina l-umiltà li nirrealizzaw l-injoranza tagħna, nammettu ħtijietna, nagħrfu li aħna fil-bżonn, inkunu miftuħa għall-parir u naċċettaw twissija. Għażiża Marija, Omm tagħna tas-sema, għallimna nagħrfu li jekk se niġġudikaw lil oħrajn mhux se jkollna ċans li nfaħħruhom aktar milli nikkritikawhom. Mhux se jkollna ċans li nifhmuhom aktar milli niskuraġġuhom u mhux se jkollna ċans li nibnu aktar milli inħottu. Għenna Marija.